Adamyň durmuşynda kän zat bolup dur. Käsi bar zadynyň gadyryny bilýä, käsi bolsa gadyryny bilenok. Gelin bolsa häzir adamyň durmuşynda maşgalasynyň gadyryny bilmeýän adama tomaşa edeliň. Akylym, samsyk ärem hem-ä geler häzir. Aýla.
Goý, gelle jan özümçe gatar näzir. Kakgy. Gyzym, gowmy ýagdaýlaň? Hany ejeň? Öz jaýynda.
Aýlar, men-ä işden gelendim. Gel, sen gelipsiň danda. Aýlar, sen maňa çaý-suw berjekkämi? Hatda ýatan ýerimizem-ä ýygnamansoň, haçan görseň şu aýnaň öňünde oturýaňmy? Hawa, oturjak.
Näme, ýatdan çykardyňmy bul aýnany, ýatýan ýeriňi, öýi kimiň alyp berenini? Bar özüň bişir-de iýiber, men saňa hyzmatkär däl. Bolýa.
Kaka, maňa diýdir aýda. Näme gyzym saňa ejeň nahar bermedimi? Hı-ı, uzakly gün aýnagyň öňüne oturyp bir-birlerine gürleşýär. Wah gyzym, hä bileje nahar iýeris barmy? Ine gyzym.
Kaka iş takan kärenler beýde men günde aç bolýan.
Aýlar sen näl adam uzakly gün çagany aç saklap. Aç bolsun dok bolsun ol meň işim wapşeda ejeme jaň edeýinle. Ejeňmi jaň ede onda ejeňe. Eje, bu Mekana öýde uly goh tuzuryp otyr, men ýaşap bilemok indi muň bilen. Kowýok et öýden, çagasynam alyp gitsin. Eşitdiň dämi? Goşuňy alýaň, çagaňam alýaň-da ýöreýäň öýden, men saňa gelemde çagaly däldim.
Ýör gyzym. Şu gapydan çyksaň soň yza ýol ýokdur. Men öz ýolumy özüm saýladym. Ýör gyzym.
Düş maşyndan! Düşsün diýen saňa maşyndan da! Maşyny kim alyp berenini ýadyňdan çykardyň öýdýän sen. Maňa gyzykly däl maşyn meň adyma dur dämi? Düş maşyndan!
Hani sen meni aljakdyň Sen ha? ya köçe dolu haydi bir yere yığınayım men sen şöyle mi? Neler ettim durmuşda. Samsıklı ettim. Kaka kaka.
Hawa gyzym.
Kaka biz öýe barsak nahar ýersmi? Hawa gyzym. Hä bize eje nahar bişirip berer süýjüjik. Bizem üýşüp nahar ýerik bolýarmy? Ýör onda. Kaka kaka bir minut. Ogenjan biz tanyş.
Ýok gyzym. Göwnüňe dur. Bu daýza bize nätanyş.
Annajan şu durmuşym ýekeje gezek yzyna gaýtaryp bolaýsada. Geliň bolsa häzir şu gelniň durmuşyny yzyna gaýtaryp göreliň. Göreliň öz eden işine puşman etýämika ýa edenokmyka. Kimem bolsaňyz maňa jaň etmäň utanaňzokmy biriniň gelinine jaň etmäne. Eje, kaka baça gelýär.
Aýla. Ana kakaňam geldi. Yes.
Kaka. Gyzym.
Mekan sagaman geldiňmi? Owa geldim.
Siz gowmy? Çaý nahar taýyn iýip içeli. Sen geleriňe garaşdyk. Ýör gyzym.
Aý malades. Bu gün näçe ýyl galdyň? Bäş ýyl. Aý malades. Durmuşda esasy zatlaryň biri Wagtyň gadyry däl-de, wagtynda adamynyň gadyryny bilmeli. Maşgalaňyz barka gadyryny biliň. Maşgalany ýykmak aňsat, ony bolsa dikeltmek kyndyr. Adamlar dünýäsi bu sanyny tamamlaýar.